जाई काली कपाली फट काली हम्म, जो किया लकीर होके गया फकीर हमर गुरुआइन कहलकै यऽ

हमरा डर लगी है बाप रे बाप कतऽ जाब हम ओते दिन से जहाँ सोचने छलियै अपन सपना साय हमर सपना पूरा होतै हम कहा के गडान बनबै गाछी मर गेलो तोर बच्चा के बाप रे बाप की करिए नहीं करिए हमरा अपने डर लाग रहल है पूरा टोला मोहल्ला में अई बुढ़िया के बारे में सब जानी है हका हकी के डाइन है हमर माथा नहीं काम कर रहल है हमर अपने हवा डाउन है दादा हो दादा हो भगवान देखा हो सताची सत पोता सुतल छै सुतबो पोता सुत सुते ने बहु पोता सुतल छै सुत एहने सुत आइ हमरा हका हकी के डाइन बनल से क्यों नहीं रख सके क्यों ना सौसे दुनिया ने हम राज करबे हम बाप रे बाप रे ई भेलै हमरा पुतहु के दादा हे कनिया

हैं? केहन बात बाजै छौ बाबू एकर मतलब माय बहुते दिन से डाइन है रे सही कह रहल छी बेटा तोरा सबके ई बात हम नहीं बताबत रहलियो हुआ समय से हम चल एलियो ते दुबारे तोरा छोटका भाई के मार के ई डांस सीख सीख लेने रहो अभी हमरा पोता के मार के हका हकी के डांस सीखते हका हकी के केहन बात कर छौ बाबू केहन बात कर छौ उ नहीं हम हुआ देबे हम अपना घर वाली के पकड़े सुरका देबे बुढ़िया के हैं? बाबू

हर संविधान तोहर हम दूर कर दै छी हर समस्या के ते दुआरे आए के पास अलिए सरकार के तू नहीं गलिए भगत जी हम एकदम नहीं फिकिर रहू अहाँ एकदम नहीं फिकिर अहाँ सही भगत के सामने में अहाँ याद छै हाँ, एकदम अहाँ पर हमरा पूर्ण विश्वास है आयो टोला में हाँ, आ अपने माने ऊपर से लोरू नहीं गिरा देने या ये बात अहाँ के पूरा मालूम है हम जाने छी हम हमर जाने छी नाम चले पूरा गांव में जिला में जवार में पूरा क्षेत्र में चले है के बर्दाश्त करू ना बाबू का है ढंग के लगे आबिते हेते आय अपनो के पता रहे त के बुढ़िया डाइन से त बुढ़िया के खाई वाला नहीं देतिए लेकिन काम त करबे की देखियो की लीला हमरा आबि गेला हमरा आबि गेला त कर सिर पिटा रहल है हाय बाबू धन बाबा गोर लगे छिया हाय बाबू हाय सेवक हाँ धैम बाबा अरे एकरा एकरा तऽ हमरा अपन अंतर नेत्र में देखऽ पड़तऽ हाँ, बाबू देखियौ सरकार। जे हिसाब से ई छटपटा रहल है दर्द से हाँ। एहि हिसाब से हमरा कुछ ज्यादा महसूस भऽ रहल छ है बाबू हमरा नीक से देखा दऽ देखियो नीक से हम सरकार गंगा नीक से देखियो आ पर आवाजा लगेने छी हमरा पोता के बचा लियो पोता के है सेवक है बाबू तू सब चिंता नहीं करा हम देख ले छियै अपना नेत्र में देखा बाबा कनी जल्दी देखा ऐ कालनी कपालनी भद्रकाली माय गए माय गए चुप हो ना बाबा देख रहल है बाबा देख रहल है त- बाबा ऐ सबक ऐ बाबू बाबा ऐ सबक बोल जय गंगा बोल जय गंगा हाय पाप के छाए हो धर्म के जाओ बोल जय गंगा बोल जय गंगा हाय बोल जय गंगा जय गंगा सरकार हाय बाबू हाय तोहर मताइर हाय हाका हाकी के डाइन छो बाबू हाय तोरा छोटका भैया के मार के डाइन सिखले छौ आइए पता चल ले बाबा हाय बाबू बियाह तोहर मताइर

हाय बाबू हमरा देख देख ए, जो ना देखा सरकार देखा ना बाबा देखा ना बाप रे हाय। ओ दीनानाथ हमरा पोता के दे लोगों के नया जीवन दे जाओ भगवान बाबा ओ बाबा बचा ला हमरा घर वाली के हमरा घर वाली के कोई सुर कैसे बचा ला

बाबा हमर घर वाली बेहोश भऽ गेलै होश केना एतै बाबा कनि होश मे रहतै रे बाबा बुझा अंदर से घिचलकै ने ताहि दुआरे बेहोश भऽ गेलै होश मे है बालक हाँ बाबा है उठाबै कन्या के आ पूछ आराम ह कि नहीं पूछ बेटा पूछ पूछ बाबा केना हमर पुता बा पूछ

सरकार आया नहीं रहती तो पोता के मुंह नहीं देख पाती हम बेटा हमार एते के बेल तो हमार कनिया बेटा के मार के डर सीख लेला हाउ सेवक हमरा एगो बात बताबह हाँ सरकार तोहर बुढ़िया जे हका हकी के डाइन छ हाँ एकरा हम की करिए से बाजह ऐसा- एकरा हम नाइथ दियो हाँ। कि नचा दियो नचा दियो सरकार आगे घर पकड़े छी नचा दिए हमरा दूर रहला काने बाबा नचा के आ गांव से बाहर भेज दो पागल बना दो बुढ़िया के देखा अगर यह ना समस्या रहता आ यह ना औरत रहता समाज में तो इस समाज के कभी तो कल्याण नहीं होता सही है बात चलो। बुझला बुझै छी। इस समाज में तोरा दिन प्रतिदिन नास्ती छा गेल रहता तै दुआरे ऐ बुढ़िया के हम तेहन के नाइट दबा हाँ।

हाँ। बाबा बहुत शक्तिशाली है खुश देखलिए रह। देखलिए बाबा हम गोर लागे आ, छी खुश रह खुश रह बालक खुश रह हाँ। आ बुढ़िया के पूरा हम गुण घींच लबाओ हां आ कोनो गाछ में गुण के ठोक दबा आ बुढ़िया के पागल बना के में चूल जकां बगा दबा ठोकिया क्या दिला के